Salam dostlar, kanalymyza hoş gördük. Şu gün görkezjek wideomyzda intran kody we onu soraşdyrdylar. Zat diler intran koduny çykanokmy? Intran koduny näme goýanok zat diýip soraýanlar bolýar. Imodan zatdan intran kod şu wagtlykça ýok. Haçan çykjak edil belli däl. Öz wagtly wagtyna çykyp durýar. Ýadyňyza düşýän bolsa, Täze ýyl öň näçe wagtlap çykmady. Täze ýyla bir kun galna ýigrimi dokuz, otuz gün çykdy bir günlük, ýöne Täze ýyla sowgat diýen ýaly çykdy. Otuz bir gün, iki gün öçdi eýýäm. Şo wagt kod mende alanlar bilýändir. O wagt ýutuba goýmadym intran kodyny. Şonuň üçin hem alanlar bilýändir, iki gün, üç gün ýaly intranko, soň işlemedi, ýene bil, köp kişi imoda satýandyr. Ýa intran kody kime gerek bolsa 5 manat, 10 manat, 3 manat, 7 manat zat. Bilýäňmi? Alýaňyz dostlar ony, alasy gelýän köpüsi gelýär, soramaly, satýandyram. Razym zatmy bilýäňmi? Käbir gün satýar, iki günden öçýär intran kody. Gaty gitse iki gün. Bolmasa-da bir gün onnoň zat etýär-ä, gelýär, iki, intran kod öçdi, zat, autlaýyň upem bilýän bolsaňyz, gelip koduny, zadyny soraýaňyz, zat ýene berýär, ol hem intrank ýaly, ol kod çykyp dur, ýutup açanok. Şoň üçin hem autlaýyn hem edil şu intrank ýaly, serwerleriň zat etýärler, intrankyny hem şeýtýärler. Intran kodyň edil haçan çykjagy belli däl. Käbirler imoda satlyk intran kody 5 manatdan diýýär, näçe gün işlär diýýän o garantiýa bermeýärler. Olaňam intrasynyň kody işleýärmi işleýänok edil bilemok. Menem intran kody çykdygy alýan. Çykmasada näme etjek? Ýörite ulanýan VPN-lerimiz bar. Şu wagtky intran kody ýok bolan üçin ýörite intra ýaly işleýän VPN-a bu wagt set pesräk bolansoň azyk pesräk Kimiň wifi güýçlil tarifde duran bolsa ýa bolmasa set gowrak wagty bolsa wifi i vpn gowy işleýär vpn ady cloudvpn özüňiz play marketden alyp bilersiňiz girýäňiz cloudvpn ýöne girýäň connect'e basýaň köp iberýär meňkide işlemet diýýär garaşyň birazjyk Ýene edik görüň. Connect diýýä, disconnect diýýä. Edik görüň ine işledi. United Kingdom London diýýä öli. Ýer saýlaýa şeýdip işleýä. Youtube-a girip görkezeýin. Instagram hem işleýä. Facebook olar bilemok. Ine VPN nädip güýçlendirmeli diýýä siz çukurun. Ine bir wideo girip görkezeýin.

Gowy open. Snaptube gowy işleýär. Ilk başda size pes görkezer Snaptube'dan aýdym basyp Snaptube'yň içine geçireniňizde çalt alyp başlar. Şuram web saýtlary hemme zatlary gowy açýar. Hemme zada professional open şoň üçin size zat etýän özüňiz ulanyp bilersiňiz. Käbir Android bäşden pes telefonlarda ýalňyşmasam açanok öýtýän aw. Android bäşden ýokarda bolmaly. Özüňiz şu VPN ulanyp bilersiňiz. Ýene Nun VPN bar, onam ulanyp görüň. Hökman ikisinden biri işleýär. Işlemese 60-a baryp 60 prosende barar şu. Cloud VPN 60 prosende barar, öçer. Ondan disconnect dip çykar. Şonda täzeden ýene connect-e basyň. Ýene 3-4 gezek ediň işlemese işleýär ahyry. Özi işlese öçürmäň eken. Hemme zada Clash, YouTube Hemme zada-da girýä. Pubg-da girýä, hemme zada. Öçürmek hökman däl. Şonuň üçin şu vpn ulanyp bilersiňiz diýip maslahat berýän. Wideony göreňiz üçin hem boş sag boluň.